Ine on iki sowal gepleşimiziň täze sanlysya ýetir otupmyz, näsip edenden. Bu gezekki gepleşimizde bizlerde myhmançylykda Mähre Baltaýewa, Türkmen Style. Hoş gördük. Hoş bulduk. Özüňiz bilen bir tanyşdyryp ötseňiz. Bilmidronlar bardyr, может brendiňizi bilip, munday özüňizi tanamdronlar bardyr. Salam, men Mähre Baltaýewa.

höwesimem bardy. Bir hili öýde bir zat meripryatiýa bolsam, ejem dagylar sen myhmanlara öýi taýýarla, nu, serwirowka, tam dizaýnerskiý işleri maňa buýurýardy. We şeýdip ýakadan başlap, asta-ýuwaşdan türkmen stile bolan höwesim belli artyp, eýýäm özümem geýinip başladym-da, ýakaly köýnekler, uje näme, takoý milli eýneşikleri sowremenlaşdyryp geýinip başladym uje. Ondan kliýentler eliňdäki köýnek nägile, maňa-da ber, maňa-da tikdirip ber. E, şondanam başlady. Soň uje kliýentler astaýwaş tikip başladyk, tikdirip başladyk. Kiçi toçkamyzy ulaltyryp başladyk. E, şeýdip Hudaýa şükür ýöredik. Hawa, şondan gidip başlady. Unda fason özüňiz tapasy? Hawa, hawa. Özüm tapaman, ýöne men tikinçi däl dany moment. Öň tike etdik, koneşno, häzir tikem ýok, tikinçilerim bar. Men dizaýnere şoňa düzüp berýän çise. Dizaýner. Hä. Bu brendiň ady kandaý geldi apa kelläýe ýa kandak boldy şu Türkmen style? Imminno Türkmen style diýip, nädip boldy, ýigrimi üçünji ýylda, iki müň ýigrimi üçünji ýylda Lebap Ekspert diýen programma geldi Aşgabatdan gelip bize okatdylar şo programmanyň uçasnicasy boldumda men ine Unesco USAID-iň goldamagynda şo programma geçdi şonda men ikinji ýeri eýeledim i wazmožnost boldy Amerika ýükle biziň proizwodstwomyzy bizde öndürilen eýneşikleri türkmensk nasionalny zatlarymyzy Amerika öwre ibermäne Ebay arkaly, ebay platforma arkaly bize zaregistrirt etdiler da, biz şonda näme et, şonda bize amerikanskiý bir ad log näme goýuňlar diýdiler bizere. Iňlis dilinde özüňize logotip näme ediňler diýdi. Bizem Pikirlenip näme etdikde Türkmen style diýip goýduk. Şon şeýdip Türkmen style adymyz näme etdi. Häzirem şu eBay-e girseňiz Türkmen style elektronnyý nämemiz bar. Magazinimiz bar. Kator daşary ýurda ine Amerikadan zatdan köpem ulanýarlar. Apa aýdymçylaram baram bizeň aýdymçylar. Hawa.

Her hili fasonda. Sen ondan bizäriň gadymy zadymyz ýiten ýok-da bärde uje. Apa indi tüfeňem uje siz naprimer käbirleri başlaýan wagty kandayk başlasamkän bolarmykän dep pikir bolad-da. Polýubom indi köp beýik pes ýollar bolady. Kyn da, reski ýeti bolmady. Hawa. Kim bir barmy goltgy beren? Bar, bar. Poddeşka beren? Kynçylyk ýaman köp boldy diýsem, köp adam ynanmytdy hem. Birte ýoldaşym ynanatdy, hemişem ýanymda. Bizler pysda ýa nime, nere gitsegem hemişe. Lýuboý bir fason düşsemem.

Postoýanno. Apa şu aýdymçylaram tüfelem gelediler zat şu ynanany üçin gelediler biles. Ha. Başda başlaýan wagtyňyz olaram işiňizi görüp, soň göwni ýetse gelediler. Dogry, dogry. Kimler bar? Aýdyp bilerismi aýdymçylar? Naprimýer. Aýdymçylardan köp ine Maral Ibragimowa köp kliplaryna ýoldaşy bilen bile bizeden giyindiler. Türkmenski stilde islediler. Gelip giýindiler. Daş şolaryň tansçylary hem al bün gelediler bizeden giýinediler. Şu Jasmin restoranda boldumy ýaşaga? Ýok. Klipinde. Hawa. Şony sizden giýindimi? Ýok, Jasmindäki, pomoým türkmenski stil bolmady. Olaryňky nirde düşdi? Hawa, ular zatda düşdi. Türkmen köýnek diýen bir aýdymamy? Haýsy aýdyma düşdiler al şolar?

Pokaz modamyz boldy i şonda soňunda izýuminkamyz edip çykaraly dädik. Milli stilde buket. Şonuň rolyna düşmäge ýaman köp gyzlar düşjek bolup köp gyzlara nesip etmedi deýin. Ptomu şto na samom del örä isklýuçitel özüne laýyk gyz gerek boldy. Soň kim düşdi ora? Selbişka deýän bir gyz düşdi. Ana i arryk boýy uzyn i ony göterme köpüsi göter bilen ýok ýaman agyrty da ony zawedeniýa girkizme üçin hem ýaňky bahar restoranda boldy ýa şoňa girkizme üçin hem üstlerine zat ýapyp imsim girkizdik da bahyrjyk zordan göterdi agyr agyr u bir ýüz birte rozadan hem köp dörde ruçnoý elde ýasalan kyzlarym özleri nime edip konkurensiýa güýçlümi sizler tarapda Sizleriň hünäriňiz. Bizleriň sferama sferadam konkurensiýa hemme ýerdeýem bar. Konkurensiýa bolmasa ösüş bolmaýda. Men oborat konkurensiýa beýenemän. Ýok, menem şonda. Ýagşy dana toka bolar ýa biri biriniň zadyn görübilmeýin. Bolada, oba, bolada. Özüne aýtdylar tabii. Mende, dogrymy aýtsamynakan, bir aramyzda ýamaly edip ýörän ýa bir aýdyşyp ýörän konkurentlarim ýok. Daže meniň sferamda işleşip ýörenler bilen hem käwagtda bir-birimizi poddeşka edip zwan edemok, sende inawynyň barmy, kliýent iber utma. Ýa mena sordular, Mekş sende tam uş aýsepiň barmy ýa nemäň barmy dep. Köp salonlar bilen ýagşy aram. Daže unakan nemäm ýok. No ýaka biznesda wagty barta.

Haçan Karama waýn düşärler, klip düşärler, wideo çekerler. Biz her kä wagty wideo diýen zady wapşe ýatdan çykaramyz. Bar. Şonça podpisçik toplamak ýaman agyr zat meniň pikirimçe. Kyn zat. Kömek edip, ine sýomkalaryna odežda beremen, obrazlaryny düzüp beremen. Ony w kaçestw blagodarnosti soň obýazatn otmetsit edip geçerler özleriniň nimelerinde.

Winnetka üçin düşjaklar bardyr kanaka ýagdaý bolanda hem ine kanaly belläp ötemiz bäsde türkmen staýlyň özüniň kanaly bar girip arkaýyn ine şu milli eşiklerimizde rolikmi klipmi habar ýoklar bolsa oba girip mährapadan özüniň milli eşiklerinden

Karaň köp ketde de aýdyma normalny. Normalny. Gök bazaryň ýolunda X Mobile'ın köçesinde ötüp giden adam Hudaýa şükür tutdy gözi. Gir men ötüp gitme şu kellesini şu de aýna nimeden sokadylar. Hatya bu nime de ötediler aly. Ýagşyny görmek sowapdyr dep girediler dana bir görüp görüp zade de piç bolmadı indi geze budut imetsi duştu. Köpem bilesmi azda şar ýurtdan gelediler.

Edämis. Zat edäris. Nimäni soradyň surata şädlänim zat diýip adam içi nimede diýe. Ýa. Men hem bir garşy ýokara çykyp şola soradym. Surada surada düşen ýoklar no tanydylar Hudaýa şükür. Uje köpüsi gelediler. E, mesden dawno ýanyňyza barjakdym. Hiç elim deýen ýok. Öňümizde toý bar. Özüňiz bolasyzmy? Haý geliberiň edm özüm bolmasamam işçilerim bar zat desemem ýok men siz özüňiz baglajak wagty bar aman soň akşam nomerlarymy aladylar soň zonykaşyp gelediler. Klient bilen ýagşy işleşseň hawa özleri şu diňe şu wagtaça bir klientimem şu nedowolny bolup giden ýok hudaýa şükür hemişe güler ýüz bilen karşy alyp şo zady öwrendikda neçe ýylyň söwdageri bolan soň şony. Nime koyakdiniz yene bir brend oylap tapsaňyz adyna nime koyakdiniz. Nime işletdiniz brend nimeni. Indi bu duran. Aha başka rakina bir tazara. O şuna kadar bir nime etseňiz naprimer. Men özüm aslynda ýene dogrymy aýdym 20-nji ýylda muny başlamsa 20-nji ýyla çenli bir 10 ýyl töreinde diet kiyinişik satatdym.

Bolar ya şo. Göwnüňize ýarar da nap. Ot çisti kop beýdäm ýok, no kakoýt bir fasony görüp wdahmawlýat edä sen. Men ne tolko goçit, men başga dizaýnerleriňam nablýudat edä, men özümizden Aşgabatda öňdegide oturan dizaýnlar bar. Indi meniň dizaýnym köpem etno stile degişli-de, etniçeski zatlar bolansoň, şolaryň köp dizaýnlaryny görüp wdahmawlýat edä men.

Apa siz özüňize ine sungat işgäri men dediňizle. Biläsmi indi sungat işgäri bolar. Dažu surat keşem sungat işgäri. Tvorçestvo. Owa. Tvorçestvo indi siziň diňe men öz käriňizden deýem ýok, dizaýner deýem ýok. Ine şu sungat işgäri barmy semýada sizde? Bar, owa. Da. Meniň iki ekem sungat işgäri Ranjit, Raşit Baltaýew, tanydyr köp.

Kumyry, hawa, öz öýüne çagyryp, şoňa çaý bermek nesip etdi dedeme. Şu ikisi bile oturyp, çaý içip, hawa, aýdym aýdyşyp oturmak nesip etdi. A, ýene senetleriň biri Ranjit ekemiň ogly Sanjar, DJ Sanjay, tože ýetişip bar oturan DJ-laryň biri. Bilemen-ä, indi başlady, wraç. Hawa.

Saçy namlaka şey yza tarap duran. Raşit şo. Raşit mi şo? Ha geçirersin. Ranjyda aýdym aýdatdy. Öňler bilseňiz Barno dep gruppasy bardy. Öňler biz kiçkine etdik. Bilet onlar bardyr. Firuza Gulamova bilen klipa düşdüler. Köyten dagda köp nime etdiler. Bilet onlar bellep geçiňler. Gruppa Barno, Raşit Ranjit Raşit Baltaýew. Baltaýew. Modandan düşdi. Daşary ýurtlarda çykyşlara, ýaryşlara, festiwalmy gatnaşdyňyzmy? Hakyda barmy şonuň? Hawa, hawa. Öňki ýyl Orta Aziýa dizaýnerleriniň, hünärmentleriniň arasynda Atlas baýramyna gatnaşmak nesip etdi. Alty kişi gitdik. Bäş sanysy Aşgabatdan, bir men Lebap welaýatyndan gitdim. Festiwala gatnaşdyk. Ýaman oňat bizleri garşy aldylar Özbegistanda. Hatda daže pokaz modamyzy görkezmegem miýesser etdi. Özümiziň türkmen milli eýnişiklerimizi. Ýöne men köpem sowremennyý stilde wystupat etdim-de. Soň Azatbek Nazarybekow medeniýet Bilmesi bolady aba. Ministr, medeniýet ministri, medeniýet ministri Azatbek Nazarbekow gatnaşyp, biz bilen söhbetleşik geçip, bizi pozdrawit etdi-de, pokaz modamyza gatnaşdy. I bizem Bir krasiwy eýneşik padarka berdik. Özümiziň ahalteke atyň surat elde çekilen suratly näme eýneşigimizi sowgat etdik. Indi apa ýörite ine bizariň täjir market hemaýatkarymyz. Hawa her gepleşikde tüfelen. Bizleriň aýdymçydyr, sungat işgärlerimizde tapawudy ýok. Halkymyzyň söýgüsini gazanan myhmanlarymyz üçin ine şunday podarka iberedi. Owa, size hem ine iberen näsip bolsa baryňlar, semýeýny baryňlar Ýezden bilen Täjir markede aýlanyp. Boldy. Sizlere hem maslahat beremen. Biz postaýan bize öýümiziň ýanynda bolansoň baramyz Täjir marketden. Da, a siz börem öýüňiziň ýanynda. Ine, ine şu. Hä, u tarap. Ine, baharda. Aňyrda hem täjir market bar. Hum. Ýoluň bir tarapynda. Unda apa gepimizi ýyk, men geleniňiz üçin spasiba. Ylaýym, Spasiba. Indiki gepleşiklerde gatnaşanyňyzda sizde şunday çykyş, ine şu festiwallar aýtmaga maňa Ýene köp bolsun mundanam näsip bolsa. Täze täzelerine. Hawa. I kelleňize şu ideýa nime gelibersin. Aýdymçy blogerlar ideýa tapsa siz ine fason zat bu ýam bir ketde nime-de. Obýazatelno. Hawa. Türkmen style siziň hyzmatyňyzda. Hawa Türkmen style sizlere garaşady ýaňky aýdanymy dek. Winetka, klip, rolik tapawudy ýok baraberesiler doganlar. Doganlar indiki on iki sowalda görüşinçek hoş sag boluň.